Apa apa muno tawedzera mari ye exchange rate yamunoziva ye pakawedzerwa tara rinoti taka adjusta kuitira kuti munoziva kune ma costs bank pakuchinja plus tinoshanda nemari yandati inonzi bitcoin saka mari unenge wakutora metcash ya wotenga madhora american wozobva kutenga madhora american wozotenga bitcoin wozonisa kucompany saka kuti muzive sichazokutaurai kuti ko chinobonzi bitcoin chacho chiiko parerero chi4 Zvinoita 249 dollars. Saka iro rubhari rechifour asi kana wakuda kuritenga iwewe kuti utenge vanoda kutangirawo pabhari rechifour unenge watangira pamusoro saka maprofits ako muchaona patebo inoteera maprofits ako anenge akakurawo nekuti watangira pamusoro bhari rechifive rinoitawo mari inoita 499 dollars saka bhari iro irori iri nemametcash unenge warutenga ne 43000 metcash

rinoita 1999 kumametcage unenge waisa wainvesta 163000 metcage saka ndizvo zvinoitika pamabharo ndo mabhayenda aya atinenge tichazoshanda nawo unenge wakusarudza kuti ndinoda kutangira papi kana nehomwe yako right ndosvika nawo pana manje ndada kukuudza ko munhu anotenga barrel re25 dollars panozowedzerwa ka 2 dollars yoita 27 dollars 2 dollars ndizvo zvekuti zvinhu zvacho musystem network utenge ari panonzi pano network fees kuitira kuti zvinhu zvako uchingoti

Ndakatangira nebharo iroyi ndaitambira pazuva 1 dollar 49 cents paweek ndinge ndane 7 dollars 45 cents pamwedzi ndinenge ne 29 dollars 80 eh, cents saka pabhare iri zvaitoda kuti kana ndikango ndiri munhu ndangoti ndikana ndakangogara badzi kuti mari ndingoona maprofits ndinogona kuzotora mari mwedzi so kupera kwemwedzi chete saka pakazopera zopera 10 months

pozouya kuti pa pane bhari rekupedzisira ukanga washinga manje wasvika ku 1999 30 dollars fees pazuva wakutambira 29 dollars 99 apa zvinoreva kuti pazuva rega rega unogona kungotora mari paunoda chero zuva because minimum yekutambira mari nayo is 25 dollars ikangokwana 25 dollars chero bhari rawatenga panokwanira 25 dollars unogona kumva withdraw totora mari yako saka nebhari rekupedzisira iri pasvondo unenge uine 149 dollars 95 cents pamwedzi unenge une 599 dollars yasalary kai salary yadirector kai yatoo salary yadirector pa 10 months unenge wapuwa 5997 dollars saka uona kuti izvozvo izvi ndokuti ndatora nguva yakati kurei apo kuti munyatsonzwisisa magains amunenge muine akamira sei saka toenda pacompensation pabinary plan saka system iyi kambani inoshandisa inonzi binary plan kana tichiti binary vakafunda funda mbichana unoziva kuti binary zvinoreva kuti two binary zvinoreva kuti two binary andika saka iwewe ukatanga kupinda iwewe unodiwa kuti utsvage vanhu two vekutanga kuti uite yatinoti activation yebinary yako

saka toita sei binary yacho iyi ndoda kumbotarisa pakuti kana ucho mutarisise panapa kana uri iwewe ndiwe a uyu ukaona munhu wekutanga unomisa kuleft or kuright kwako wechitwo unobva wamisa kuside rimwe racho rausina kuisa saka zvinova kuti a akawana b anobva amisa kuleft kwake kuright kwake akazowana c anoisa ku anobva aisa kuleft kwake Saka zvakadaro zvinotaridza kuti A hazvifanire kuti akawana C omuisa kuna D uku unenge watorasa binary unenge watorasa unoruza mapoints saka uchingotanga unoisa B wechitu woisa ku C kuzoteerawo kumanje muchazonzwa mamwe mabenefits anenge achiuya murambo muchidaro so munhu wese marongerwo anoitwa binary isu pano tine strategy yatoda kushandisa strategy yatoda kushandisa ndiye kuda kubatsirana zvoda kuti tishande semagroup handi tiri kuti takatanga segroup tichatanga segroup remabig leaders saka tinoda kuti titangire mabharero shungu dzangu ndedzekuti munhu wese dai atangira pabharero rechitatu riya rinoita 99 dollars Tingoti rinoita 100 dollars. Ukatangira ipapo apo mabenefits ako anokurumidza, zvinhu zvese zvinokurumidza nekuti unenge une maprofits akanyanya. Saka takadaro so zvinotiita kuti isusu tapita tanga nebarrel re99 dollars tinobva ta toda kuti tikaita kana group yevanhu 55 todivide 100 dollars ne5 zvoreva kuti munhu unongotsvaga 20 dollars tounganidza 20 dollars tobhadharira munhu wokutanga saka ipapa apo inenge iri equivalent of about 1660 metcash pavanhu 5 munhu ega ega akaunza uyu tobhadhira munhu wekutanga munhu akaunza uyu tobhadhira umwe kusvika tese gurupu yedu tiri 5 takwana tese tane pam nekuti kungotanga ikoko ndokunongonetsa tikangokangotanga kudari so mune mba mako totoziva kuti taakuita mari mari ka inenge yakuitwa mari ndataura ndikati inini ukaona this time upenyu hwako usina kuchinja shamari upenyu hwako hauchachinji futi eh, saka taona mari iyi toregister first person tozoregister vese five kana vakwana taane mapoints edu tobva taziva kuti munhu wese ndopamutanga kushanda kuti akaundi yaa yako asi kana tisati takwana pane mumwe asati arejiswa akaunda isati yayako right hapana chekumirira hapana chekumirira anzwa shoko iri toda kutoti izvozvi utore nokuti pane vamwe vane mari dzavari kungochengeta vamwe vari kutotora mari dzavo chinopa munhu ndichengeterewo ndichengeterewo chipoyo ndichengeterewo mari yako yakangogara iri stagnant makamboona mvura zvainoita kana iri stagnant mvura isingafambi inopedzisira yaita kuti makonye inopedzisira kuti haite munyika ita sei saka mari yako inongodyiwawo futi kana yakangogara ukapa munhu ndichengetere chii chauri kuita uya uchengete wega chengeta mupaketi yako wega ichikubarira everyday mari iyoyo mari ngaikushandire mari ngaikushandire kwete kuti iwe ushandire mari saka huyai panapa mouya tibatane panapa moita sei toita pamwe chete saka pane kana wanzwa vhidhiyo iyi pane munhu akupa vhidhiyo iyoyi dzokera kune munhu iyeye umubvunze kuti akupe kodhi nekuti kuti ukwanise kujoina unofanira kunge uine kodhi yaunopuwa saka munhu asheya newe vhidhiyo iyoyi ndiye ane Key dzese dzekwauri iwewe kuti utange kuita mari. Dzokera uchimubvunza kuti ndinodawo code. Anokupa code yekuti uchikwanisa kujoina mugroup. Saka anenge azvinzwa izvi nezvese zvokutendai mu musapedze nguva hapana chekumirira. Chitoisa kunyange ine 25 dollars yako chitoisa nhasi chaiisa nhasi chaiyo yototanga kukubarira kamari kaduku kaduku kana kutoisa kuti ukanganwa hako ndokutendai mese vanga vakaterera. Bye bye.